Robert, zazuħ ta' 28 sena. Anzi, fader Robert, għax ġimgħa ilu Robert isir saċerdot.
Id-don kbir li għalla l-imbirek se jagħti lill-Knisja permezz ta' Robert. Trid int flimkien miegħi Titlob il-ħniena ta' Alla għall-poplu fdat lilek. Int u tħares bla għeda il-kmandament li titlob dejjem? Iva, nrid.
Għadni qed nidra dak il-ħin fraħ ħafna u għadni ferħan ħafna, imma ġili ċempluli, per eżempju, hello, Father Robert, najt dak minu, najt, għax għadni qed nidra.
Father Robert mhux dejjem kien għal qassis. Dak li xi 12-13 kelli bħalma jkollhom ħafna żgħażagħ. Żmien ta' ribelljoni, ħa ngħidu hekk, fejn qabel kont sfurzat, ħa ngħidu, li kienet xi ħaġa tajba mmur il-knisja hawnhekk, u mbagħad f'daqqa waħda sirt indunajt li forsi l-ġenituri ma kellhomx daqshekk kontroll. U irribellajt, ħa ngħidu hekk, jiġifieri ma kontx immur quddiesa.
Meta Robert kien żgħir, Jibda jesperimenta. Xi kultant anke jesperimenta b'vizzji ħżiena. Bdejt nagħmel affarijiet stupidi. Bdejt nixrob, bdejt inpejjep. Kellu fażi li kien jilbes bl-iswed u hekk. Biex jibqa' barra mid-dar sa kmieni filgħodu. Robert mhux l-ewwel darba li kien jigdeb. Kont ngħid li se norqod għand il-ħabib tiegħi u hu kien jgħid li ser jorqod għand għandi u konna ser jew naqbżu mit-tieqa jew nagħmlu xi ħaġa jiġifieri. Imma affarijiet li ħafna żgħażagħ forsi jagħmlu, forsi ma jagħmlux, ma nafx imma jiena kont nagħmilha. Meta Robert kien jixrob? Kont noqgħod ma' żgħażagħ li kienu ikbar minni, U allura tidħol dawk jixorbu żewġ birer ma jkollhom xejn, jiena nixrob tnejn u kważi nkun qed idur rasi bija. Kont komplejt nagħmel hekk sa ma wasalt f'punt fejn ta' disperazzjoni, ħa ngħidu hekk.
F'dak iż-żmien, il-mamà u l-papà ta' Robert, tgħidx kemm kienu jinkwetaw fuqu? Imbagħad bdejt ninkwieta għax rajtu li kien. Unhappy.
U darba minnhom niftakar każ fej kont wassaltu bil-karozza u kien olla xaru u kien qaxru minn taħt u kont ħatta bi kbira ħafna għax bdejt ninnota ħafna bidla ġo fih.
Sa ma kelli 16-il sena, meta kelli xi 16-il sena, indunajt li jisu ma kellix skop għal xiex ngħix. U niftakar kont qabel ma norqod kont nibki. Nibki ngħid ma nilli xi skop għandi biex ngħix hekk u nħares fil-mera u kont nobot dak li qed nara.
Ta' 16-il sena Robert iħoss bħal bidla.
Kien mar xi weekend darba ftakar u bidel kompletament. U stedni ħabib tiegħi biex immur prayer meeting, insom laqa ta' talb. Mort hemmhekk u smajt il xi ħadd jipprietka fuq Alla b'mod li qatt ma smajt qabel. Jipprietka jgħid li Alla mhux persun mhux Alla li l-bogħod minna, imma persuna li tista' ssir ħabib miegħu. Dakinhar stess Robert jipprova jitkellem m'Alla. Dħalt fil-kamra tiegħi, poġġejt fuq siġġu u poġġejt siġġu quddiemi. U għadt għadt lil Ġesù, Ġesù, poġġi bil, poġġi bilqiegħda ħa nkellmek. U bdejt nitkellem ma' Alla b'mod qisu qisu ħabib. Ehm, u meta bdejt nagħmel hekk kuljum, ehm, sirt indunajt li kien hemm Alla hemmhekk li, li ħabni. U meta indunajt li kemm kemm iħobbni Alla, bdejt inħobb lili nnifsi. Il-bidla f'Robert twasslu biex jiddeċiedi li jikkomunika lil Alla man-nies. Iwassal lil Alla b'kull mezz. Pasta ma jidħolx qassis. Għax kont nara l-qassis hekk qisu dejjem l-istess, kien qisu qatt ma jitbissem, mhux qed ngħid li qassisin ma jitbissmux, imma meta kont narahom il-quddiesa dejjem jew jisabtu l-artal u hekk ma nafx u jgħajtu bdejt ngħid ma rridx insir hekk. iżda l-bidla f'Robert tkun akbar milli ħaseb. Robert, li kellu futur fin-negozju ta' missieru, issa jiddeċiedi li ma jkomplix. Li jitlaq ta' 21 sena jidħol is-seminarju u jibda triq biex isir qassis.
Meta għalli kważi kont nikbi għax vera kien sabiħa.
Għalli li ħajsir qassis un bat u għajt jisna id-dawn.
Jina kelli biza ħafna najt l-missiri għaxu kellu biznis għalija kolla xum bdejt najt kif sa najdlu miskin. Eh, li mhux se nkompli fil-business u hekk. Allura ehm, niftakar kienet jiekol hemmhekk ftaħt żewġ bibin ehm, biex ngħidlu nista' nkun nista' niġri mhux ma kien se jagħmel li xejn, ta' ma għall-inqas kelli s-security li naħrab. Dejjem ma ninsiex għalli għalli jekk ehm, if that's what makes you happy, then do it.
Robert ta' 17 sena kien tilef ħabib kbir tiegħu. Kien tilef lil Daniel. Miet il-ħabib tiegħi, l-aqwa ħabib tiegħi. Niftakar mort fil-kamra fejn kien, kien hemm il-ġisem tiegħu hemmhekk u u qisu ħadd xokk, ħadd xokk għax kien ħabib viċin tiegħi.
Eżatt kif Daniel miet, Robert jikteb l-ewwel song tiegħu. Song dedikata lil Daniel. Mort fil-kamra tiegħi u fil-karozza tiegħi u bdejt nibki, bdejt nibki u ġietni Qisu qisha poeżija ġo moħħi u bdejt nikteb il-lyrics ta' song.
Robert joħroġ il-kanzunetta dwar Daniel f'album. Ibiegħ mijiet ta' kopji. So run to Jesus, Danny boy, he waits for you expectantly.
Min barra triqa saċerdozju, Robert jibda jagħmel suċċess fil-mużika.

Jibda jkun mistieden f'diversi avvenimenti u fl-2008 Robert saħansitra jkanta fil-jum dinji taż-żgħażagħ f'Sydney l-Awstralja. Quddiem nofs miljun persuna

Jew isir popstar?
Kienet tentazzjoni dak iż-żmien ngħid il-mara li jiena popstar se nsir jew qassis. U bdejt kelli bżonn nagħżel. U ħadt deċiżjoni dak iż-żmien għad tara jien insib iktar paċi u iktar għandi iktar passjoni biex biex insir qassis milli kantant. U Robert jagħżel li jsir qassis u juża t-talenti fil-mużika biex jikkomunika lill-Mulej man-nies. Iżda t-talent ta' Robert mhux dejjem kien apprezzat. Omm Robert tgħidilna li meta kien żgħir Robert kien fil-kor tal-iskola. Imma wara ġimgħa waqfuh. Wara ġimgħa keċċewh. U vera ħadt għalija.
Wara d-dispjaċir ta' meta kien żgħir, ġimgħatej ilu, fil-ġurnata li Robert sar qassis, Żgur li ommu u l-familja kollha kienu fost l-iktar nies li ferħu.
Laqas kważi kont qed nemmen u kelli paċi ħafna, kbir ħafna u naħseb jiena qatt ma kont daqshekk happy. Fraħna ħafna u anka kbejt xi ftit għax ċerta emozzjoni ma tkunx imdorri biha. Taqsam qalbek u tara t-tifel tiegħek hemm quddiem dawk in-nies kollha.
Ma stennejtx li kienet sa ħa tkun daqshekk sabiħa, esperjenza vera emozzjonali.
Bħala qassis Father Robert qed jaħdem bħala viċi kappillan fl-Awstralja. Parroċċa Kbira għal Malta, ma żgħira għal hemmhekk. Father Robert se jkun qed iwassal il-messaġġ bil-mużika. Għamilt sena naħdem f' juvenile prison, tfal u żgħażagħ, u forsi ma jisimgħux jekk jiena mmur nibda nipprietka mhux se jisimgħu, imma jekk naqbad il-kitarra u nibda ndoqq, iridu jisimgħu, iridu jisimgħu l-kelma, iridu jisimgħu nispjega s-songs u nispjega għaliex ktibt hekk. Allura nara anke l-iskola tmur skola u ż-żgħażagħ jkunu jitkellmu bejniethom u ngħid se jgħid dak qassis jew seminarista. Mbagħad nibda nkanta u jgħidu l-marel irridu nisimgħu.
Like rose trampled on the ground you took the